Nĩ ngatho mũno nĩ kũnyitanĩra na niĩ Waithaka wa Mwangi ngĩkũrehera tabarĩra ĩno kuuma mwena wa Karatina. Mũtũrĩre rĩmwe nĩ ũthiaga ũgacenjia ũgathiĩ mũgarũ na ũrĩa ũratanyaga. Rũrũ nĩ rũgano rwa Christopher Mwangi ũrĩa mũtũrĩre wake wathire mũgarũ na ũrĩa atanyaga agĩkora nĩathire njera. Nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mwanya ũyũ watũhe wa kwaranĩria nawe. Hihi mũndũ no ende kũmenya Christopher Mwangi ũrĩa tũrarĩrĩria ũhoro wake nĩ aingĩrĩte njera na hau nĩho mũtũrĩre wake wacenjĩirie nũ? Christopher Mwangi nũ? Christopher Mwangi nĩ niĩ, na ndaciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Karatina, o gũkũ mũciĩ ũyũ. Na aciari akwa marĩ oho, ngĩcoka ngĩanjĩrĩria cukuru, ngĩthoma, nĩ thomete nginya form four, na ngahĩtũka wega. Kumania na hau nĩ ndathire college ya Clearing and Forwarding Nairobi, na ngĩrĩkia na ngĩandĩkwo. mwaka wa 1990 na ngĩrutanga wĩra mĩaka ĩtatũ. Kuma hau ngĩona ti wega kwandĩkwo, ngĩciria nĩ wega kwĩyandĩka. Ngĩanjĩrĩria wĩra wa commission agent, that is wĩra wa kwendia ithaka, ngĩkĩrĩaga bainda commission kũringana na kĩrĩa ndagwethera, mũgũnda ũrĩa ndagwethera. na nĩ ndakĩrutangire ihinda inene mũno nĩ ndutangĩte ihinda inene o rĩrĩa ndakinyire kuona nĩ wega ngĩona shortcut ya mbeca nyingĩ ingĩ tondũ nĩ ndonire ũrĩa ingĩhota gũthondeka documents cia gũthondeka eh, kũ register mũgũnda ũrĩa ũtagĩrĩire mũgũnda wa thirikari ũtuĩke wakwa na hau nĩho ndanjitĩirwo Kĩoho kĩu wohirũo kĩarĩ kĩa mĩaka ĩigana? Kĩarĩ kĩa mĩaka kenda na nuthu. Kĩarĩ kĩa mĩaka kenda na nuthu. E, na rĩu gatagatĩ-inĩ ka mĩaka ĩyo kenda na nuthu-rĩ, nĩ maũndũ nĩ mambire kũrũgama. Nĩ atĩa mũtũrĩre wacenjirie waingĩra thĩinĩ? Nĩ mathũkire mũno, nĩ macenjirie tondũ nĩ ndeheranĩirwo na famĩlĩ yakwa biũ. Ũcio nĩ namba one. Na gũkorwo ndĩ mũndũ muohe thĩinĩ ngaigua rĩu atĩ ona ndikĩrĩ na wĩyathi, ũcio nĩ mũtũrĩre na thĩna ũrĩa ũngĩ naguo mũnene mũno mũno mũno mũno mũno. Ĩĩ. Na rĩu. Ngĩambĩrĩria gũikara maica mangĩ marĩa matarĩ ma kawaida. Ĩĩ matarĩ ma kawaida, mũtũrĩre ũrĩa ũtarĩ wa kawaida nĩguo ũcio. Kũringana nawe nĩ ũrona ta kĩoho kĩrĩa wa wahe kĩoho kĩu kĩa mĩaka kenda-rĩ, Ĩĩ. nĩ ũrona ta kĩagĩrĩire kũringana na ũrĩa wekĩte? Kĩoho kĩu kĩagĩrĩire biũ tondũ gĩtiarĩ gĩa kũigĩrĩrwo. Aha, Ĩĩ, kĩagĩrĩire biũ. kĩagĩrĩire biũ. Ĩĩ, nĩ nĩ ndahĩtĩtie. Koguo ndũngiuga he mũndũ wahĩtirie. Ĩĩ, ndingiuga harĩ mũndũ wahĩtirie ona hanini.

moritũ maya marĩa ma mĩikarĩre kũu na kuona mũtũrĩre nĩ wacenjia ti ta ũrĩa warĩ hau mbere. Gũkũ nĩkuo gũkorwo gũcenjia kwa mũtũrĩre ũcio nĩguo gwatũmire we ũhote gũcenjia na ũkorwo ũkĩrirĩria gũkauma ũkorwo ũgĩka ũndũ mwerũ. Eeh gũikara kũu nĩ kwangarũrire meciria mũno, tondũ kũu kwĩ na maica moru mũno na maritũ, no mwena ũrĩa ũngĩ nakuo nĩ atĩ hakiri nacio nĩ ihoragĩra, ũkambĩrĩria kũnyita ũndũ ũrĩa wagĩrĩire, na ũkamenya ona ihenya rĩrĩa rĩrĩ ndarĩ narĩo rĩa kuona mbia nĩ rĩarũgamire, na ngĩkĩanjĩrĩria gũikara itekuona ona tũnini, koguo ngakĩona nĩ wega kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire ũtarĩ na shortcut. nĩgetha wone mũtũũrĩre waku wagĩrĩre, tondũ ndĩragĩikarire mĩaka mũgwanja na ndikĩrĩ kĩndũ ndĩronaga kuo. Kwoguo ihenya rĩtiarĩ na bata rĩa gũkĩona mbeca nyingĩ, ĩĩ hatiarĩ. Nĩ kwarĩ na gwĩcokera nĩ ũndũ wa gĩĩko kĩu wekĩte? Ĩĩ, nĩguo ngugaga ndaikara ndaingĩra kuo-rĩ, nĩ ndanjĩrĩirie kuona ona hatiarĩ bata gwĩciria atĩ nĩ mbeca igũkĩoneka nyingĩ gũthondeka document ciakwa. tondũ wĩra ũcio ũkĩrĩ wa thirikari ndũkĩrĩ wakwa wa gũthondeka documents na ngĩkĩona nĩ mahĩtia gũkorwo njĩkĩte ũguo nĩ kaba ona ingĩendagia mĩgũnda ĩyo ngona commission ĩrĩa yagĩrĩire gũkĩra gũkinya hau ndakinyire gwĩciria gũthondeka documents cia mĩgũnda ya thirikari ngakĩona ona nĩ wega ingĩenda tondũ korwo nĩ nda- ndarutaga wĩra ingĩarĩria go tũnini tũnini tũrĩa twagĩrĩire gũkĩra icio nyingĩ ngũgĩthondeka mũgũnda njoke ndĩwendie na icoke ituĩke gũtirĩ kũndũ cianginyia cianginyia njera rĩa mũico na ngĩkĩohwo ngĩkiuga nĩ ma handũ hau nĩ ndĩrahĩte rĩu ngĩkĩ- ndĩ kuo ngĩona ti wega gũikara mũndũ akĩrutaga mawĩra matarĩ straight matarĩ ma biũ tondũ ndũngĩthiĩ kũraihu na still mbeca icio itingĩgũteithia tondũ ũraikara ũrĩ na wasiwasi nacio tondũ ndũĩ kana thirikari nĩ ĩkabumbũra rĩa mũico ũguo yabumbũrire mĩgũnda ĩrĩa ndĩrendia ti ya Kĩoho kĩu kĩa mĩaka kenda wanina mĩaka tuge ya mbere ĩĩrĩ, Mwaka wa gatatũ nĩ wakoragwo ũkĩrirĩria gũkauma nĩguo ũkorwo ũgĩcoka ũgĩcoka nĩ ũgĩcoka ũkorwo wĩ hamwe na bamĩrĩ yaku? Reke ngwĩre, mũndũ akĩnina mwaka ũguo onaga ta mĩaka ikũmi. Aha. Na koguo mũndũ akoragwo ũtukũ na mũthenya ũkĩ- ndagĩka kwa ĩrĩa ĩngĩ ũkĩrirĩria gĩgathira rĩ, nĩgetha ũinũke ũgaikare maica macio. Na ũkona ah, maica macio ũngĩenda gũikara O na ũtarĩ na mbia, nĩ me mahũthũ atĩa, nĩ mega gũkĩra gũkorũo njera. Tondũ maica ma kũu thĩinĩ nĩ moru tondũ matikĩrĩ kĩndũ marĩ no, o na wĩyathi matirĩ. No maya mangĩ nĩ ndonaga rĩu maica ma gũkũ o na ingĩaga mbia, irio cioneke na freedom yoneke, na ngorũo ndĩ na hakuhĩ na brothers ciakwa, na ciana ciakwa, na mũtumia, na aciari akwa, na reke tuge community ĩrĩa tũyaine tũkorũo tũgĩtukana ũguo-rĩ, ũcio nĩ wĩyathi mũiganu. Ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa number one. Na njoke nĩndahoya nderaga Ngai andeithie kũgĩa na ũgima wa mwĩrĩ ngauma ndĩ mũgima na ngakora andũ andũ arĩa othe njĩtainwo nao ndararaga ngĩhoya ũtukũ na mũthenya nĩgetha ngamakora marĩ agima. Na wagweta ũhoro wa wa wĩyathi, wĩyathi nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Mũno mũno makĩria. Na mũndũ mũndũ ũtakinyĩte njera na ndaingĩrĩte njera erwo ũhoro wa kwĩ gũkorwo wĩna wĩyathi na ũkamenya he harĩa ũtangĩkĩra ndũgathiĩ mũgarũ na watho, hena andũ matanyitaga ũguo. aingĩ mũno na reke tuge gwĩ thĩna ũmwe ũkoragwo tũkoragwo naguo tũrĩ binadamu ũndũ mũndũ atonete kana atacamanĩtie naguo ndaũmenyaga Yeah. na gũtirĩ kĩndũ kĩ bata na andũ matimenyaga ta wĩyathi ũrĩa tũkoragwo naguo gũkũ ũgĩthiĩ ũrĩ- ũgĩthiũrũrũka ũrĩa wothe ũrenda waigua nĩ kũrũgama ũkarũgama Yeah. waigua nĩ gũikara thĩ ũgaikara thĩ waigua nĩ thaa cia gũkoma ũgakoma waigua ndũkwenda gũkoma ona kũrĩ ũtukũ ũgokĩra rĩu kũrĩa nĩ tofauti maũndũ macio mothe ndagweta rĩ nĩ opposite Yeah. mũndũ eka- nĩ nĩ mũgarũ na noguo rĩu ndauga Tondũ nĩmakoragwo marĩ mathimĩre, ũthimĩirwo thaa cia gũkoma irĩ ho, handũ ha wĩhingĩre mũrango ũkahingĩrwo. Rĩu ta rĩu ndĩraikarire mĩaka ĩyo mũgwanja itarĩ nda, itarĩ ndehingĩra nyũmba, nĩ kũhingĩrwo ndĩrahingĩrwo ngakorwo ndĩ thĩiniĩ. Rĩu nĩwona wĩyathi ta ũcio rĩu ũrĩ, wĩ gũkũ ndũngĩmenya, tondũ wee wagĩciarirwo ũkĩambĩrĩria kũmenya nyũmba nĩhingagwo, ndũĩ kwĩ mũndũ wĩyathi ũcio ũngĩimwo. ũrĩa mũndũ aikaraga atarĩ na atarĩ na a- a- atekũhota gwĩ- kũ- kũ- kũ- kũ- gwĩka ũrĩa kwĩhingĩra akorwo nĩ gũkoma harĩ ithaa iria wagĩrĩirwo nĩ gũkoma ona ũrĩ mũhingĩre harĩ thaa iria ũrerwo ũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩaria nĩwona rĩu maũndũ macio no rĩu ũtarĩ mũ- ũtarĩ waingĩra handũ ta hau rĩ eh, ndũngĩkorwo ũkĩmenya Na nĩkĩo mũndũ tani rĩu nyumĩte gũkũ rĩu no njikare wonage ta ndĩ- ta ndongete mũno no tondũ nĩ njiganĩire hakiri njiganĩire hakiri tondũ we tũ- kaũndũ karĩa gagũthĩnagia kana mũndũ mũndũ ũtarĩ wathiĩ kũu kaũndũ karĩa kamũthĩnagia rĩ niĩ kau harĩ niĩ ti kĩndũ Nĩ wakĩigua rũgano rwa Christopher Mwangi Thagana, ũrĩa warĩ njera kwa ihinda rĩa mĩaka mũgwanja. Wĩyathi ndaarĩ naguo, no rĩu hena kĩoneki enakĩo. Nyitanĩra na niĩ Waithaka wa Mwangi wiki ĩno ĩngĩ yũkĩte, agĩtwĩra kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩrĩkũ, na ngacokia ngatho nĩ gũkorwo ũgĩtwĩrorera. Nĩguo ũtũteithie gũkinyĩra andũ aingĩ, nĩ tũrakũria ũ share video ĩno kũrĩ arata aku nĩguo tũhote gũkorwo tũgĩkinyĩra andũ aingĩ.